Bu Perseverance üstünde meniň adym bar hem-de on bir milliona ýakyn ýerli ilatyň ady. Içinde bir sany dron we müň ýyl mundan öň Marsdan gelen daş hem-de kosmonawtlaryň geýjek eşiginiň materiallary bar. Bularyň hemmesi iýul aýynyň otuzyna Marsa ugradyldy. Näme üçinmi? Magsatlary wideonyň dowamynda. Siz bolsa eliňize çaýyňyzy alyp, arkaýyn oturyň. Sebäbi men geldim. Elbetde Nasy oturan ýerinden hany bu dostlaryňyzyň adyny tapyň, o daşy getiriň, içine drony salyň, hemmesini Marsa uradalyň diýip aýtmady. Aslynda ýaňky aýdan zatlarymyň her biriniň aýry-aýry alamatlary bar, ýöne bulara birazdan geleris. Geliň, Perseverance-i ýakyndan tanalyň. Perseverance NASA-nyň Marsa ugradan bäşinji tekerlikli roweri. Daş görnüşi bilen NASA-nyň iki müň on birinji ýylda Marsa ugradan Curiosity rowerine meňzeýär. Daş görnüşi bilen kän tapawudy görünmese-de, iç enjamlary bilen kän tapawudy bardyr. Curiosity Marsda amatly ýaşaýyş şertlerini gözlemek üçin döredildi, ýagny gysgaça aýdanymyzda, we iki müň on birinji ýyldan bäri Marsyň üstünde gözlegler geçirip, süýji suw kölüniň alamatlaryny tapdy. Perseverance bolsa bu gözlegi has-da öňe äkidip, Marsda astrobiologiki gözlegler geçirip, geçmişde ýaşaýyş bardymy, munuň subutnamasyny tapmaly. Perseverance roweri ýedi sany häzirki zaman ylymy gurallar bilen üpjül edilendir. Bularyň haýsy nämä işe ýaraýa gysgaça göz atalyň. Ilkinji roweriň gözi diýip biljegimiz gural Mast Cam Z. Üç ýüz altmyş dereje aýlanyp ýokary hili wideo, panoramik we üç D şekilde suratly çekip bilýä. Mast Cam Z ýakynlaşdyrma aýratynlygy bilen uzakdaky obýektleri analiz edip hem-de Mars atmosferasyny, bulutlaryny gözleg geçirmeli. MSCAMZ-nyň edil ýanynda SuperCam guraly bar. Bu gural lazer arkaly uzakdan daşlaryň we topraklaryň himiki düzümini hem-de atom we molekular düzümini analiz edýär. Geljekki gözegçileriň peýdasy üçin Mars tozanynyň haýsy elementleriniň adama zyýanly bolup biljegini kesgitlemeli. MedaSensory, Marsyň howa ölçegini, şemal tizligini we ugruny, şol sanda temperaturasyny, howanyň çyglygyny hem-de Mars atmosferasynyň tozan bölejikleriniň mukdaryny we ululygyny ölçemeli. MedaSensory roweriň üstünde Öň tarapynda we içki böleginde ýerleşýär. Remax guraly Marsyň ýer astyny radar arkaly analiz eder. Bu gural edil Ýerde ulanylýan radarlar ýaly Marsyň on metr ýer astyndaky buzlaryny, suwlaryny hem-de duzlaryny kesgitläp biler. Geçmişdäki durmuşyň alamatlaryny kesgitlejek gural Pixel etjek işine görä örän kiçi ölçegli bolup, Edil bir laboratoriýadan tapawudy ýokdur. Daşlaryň himiki düzümini gaty inçe ölçegde ölçäp, duz dänesi ýaly kiçi daş elementlerini analiz edip bilýär. Bu kiçi laboratoriýa ýigrimden gowrak himiki elementleriň barlygyny edip biler. Pikseliň analizlerine kömek etjek gural roweriň elinde ýerleşen iň hyjuwly Sherlock guraly. Ultramelewşe şöhle arkaly kiçi ölçegli minerallary, organik molekullar we biossignaturalary kesgitlär. Biosignatura näme? Ýaşaýşyň islendik görnüşini geçmişde ýa-da häzirki döwürde bardygyny ylymy taýdan kesgitlemek. Şerlogy ýene aýratyn edýän zat, analiz eden zatlaryny bir gün geri alyp gaýdylmasy üçin kiçi gaplaryň içinde saklar. Bu gaplary ýakyn on-on bäş ýylyň içinde NASA has çuň analiz etmek üçin Marsdan alyp gaýdarys diýýär. Perseverance roweriniň ýene hujuwly we iň soňky guraly Moxie. Bu gural geljekde Mars gözleglerinde adamlaryň ýanlary bilen Marsa uly möçberde kislorod äkitmän, şo taýda dem almalary üçin hem-de yzlaryna gaýdyp geler ýaly kislorod döredip bolarmy ýa-da bolmazmy, şonuň jogabyny bermeli. Bilişimize görä, raketalarda sowuk kislorod ulanylýar we Moxie gyzyl planetada üstünlikli kislorod döredip bilse, onda ýakyn geljekde adamly gözlegler üçin uly umyt bolar. Diýşim ýaly, Perseverance Mars geçmişinde ýaşaýşyň bolup-bolmadygyny, biologiki yzlaryň hem-de geçmişdäki mikrob durmuşynyň yzlaryny gözlemeli we bu gözlegi geçirmek üçin alymlaryň pikirlerine görä iň amatly ýer Jizero krateri. NASA-nyň iki müň bäşinji ýylda Marsyň orbitasyna ugradan apparatdan alnan maglumatlarda, Jizera kraterinde palçygyň yzlary tapyldy. Bilim adamlary kyrk bäş kilometr ululyndaky bu kraterde bir wagtlar suw bilen doludy diýip pikir edýärler. Perseverans gözleglerine bu kraterde başlap, ýuwaş-ýuwaş ýoluna dowam etmeli. Perseverans roweri Marsa ýeke goýberilmedi, ýanynda kiçi dosty bilen goýberildi. Ingenuity, Eger hemme zat ugruna gitse, bu kiçi dron ilkinji gezek Ýerden başga planetada uçan ilkinji dron diýip taryha geçer. Ingenuity Perseverance-iň aşagynda ýerleşdirilendir. Uçmasy üçin rower drony ýere goýup, biraz uzakraga gidip, drona signal goýberer. Soň dron Ýerden dört-bäş metr ýokarga galyp, üç ýüz metr aralygynda aýlanar. Dronyň ortalama uçuş wagty bir ýarym minutdyr. Bu dron ýerdäki adaty dik uçarlara garanda wint ganatynyň aýlanma tizligi birnäçe esse köpdür. Bilşimiz ýaly, Mars atmosferasy Ýeriň atmosferasyndan togsan dokuz göterim azdyr we dronyň wint ganatlarynyň tizligi uly tizlige barmadan uçmasy mümkin bolmaýar. Ingenuity demo dronudyr. Ylymy gözlegler üçin kän zat goşmaz. Ýöne üstündäki iki sany kamerasy bilen ýokardan çekilen suratlary rowere goýbermeli. Eger-de hemme zat ugruna gitse, geljekde bu dronuň Mars gözlegleri üçin täze görnüşleri döredilmeli. Inženitiniň üstünde işlän alymlar şeýle diýýär, Ýüz ýyl mundan öň Raýt doganlar biziň planetamyzda motorly uçarlar uçuryp bolýandygyny görkezdi. Biz bolsa muny başga planetada görkezeris. Kim biler, ýüz ýyl mundan öň hiç kim pikir eden däldir, günümizdäki ýaly dünýäniň her ujundan uçarlar uçar diýip. Belki-de bir gün Marsda dikuçarda uçup ýören adam hemme zat şu iki kilo agyrlygyndaky drondan başlady diýip aýdar. Mars hem-de Ýer her ýigrimi alty aýda biri-birine ýakynlaşýar we iki müň ýigriminji ýylyň iýul-awgust aýlarynda Marsa uçuş penjiresi diýip aýdylýan uçuş wagty başlady. Eger-de bu ýyl Perseverance Marsa uçurman bolsady, onda uçuş wagty iki müň ýigrimi ikinji ýyla goýulardy. Aslynda Marsa islendik wagt uçup bolýar. Ýöne Ýer bilen Marsyň aralary uzaklaşýany üçin maddy taýdan amatly bolmaýar hem-de apparadyň uçuş wagty ep-esli wagt alýar. Meselem, Roskosmos bilen Ýewropa kosmos agentstwasy ExoMars iki müň ýigrimi atly apparadynyň uçuşyny bütin testlerini doly tamamlap ýetişmän sebäpli iki müň ýigrimi ikinji ýyla goýdular. Bu ýyl Marsa jemi üç tapawutly döwletden üç sany apparat ugradyldy. Bularyň ilkinjisi Arap Birleşik Döwletlerinden ugradylan apparat Hope. Arap Birleşik Döwletleri taryhda ilkinji gezek Marsa bir apparat ugratdy. Bu apparat Marsyň orbitasyna ýerleşip, Marsyň atmosferasyny, howa üýtgemelerini, tozan, tupan ýaly dürli geografiki gözlegleri geçirmeli. Arap Birleşik Döwletlerinden soň Hytaý Tianyan bir atly öz apparadyny Marsa ugratdy. Hytaý hem ilkinji gezek özüniň gözleg apparadyny Marsa ugratdy diýsek, ýalňyş bolmaz. Sebäbi iki müň on birinji ýylda Roskosmos raketasy bilen Marsa tarap uçuran apparat dünýä atmosferasyndan çykandan soň ýitýär. Indi bu gezek bolsa hemme zatlary özleri edip Marsa bir bada üç sany apparat ugratdylar we hemme zat pikir edişleri ýaly bolsa onda Marsa bir bada orbita apparady, gonma apparady hem-de rower ugradan ilkinji döwlet bolar. Çenýanbir Marsa baransoň iki-üç aý arasynda Marsyň orbitasynda gözlegler geçirmeli we roweriň gonmasy üçin ýokardan amatly ýer tapyp, roweri Marsyň üstüne gondurmaly. Çenýanbir bir müň dokuz ýüz ýetmiş altynjy ýylda NASA-nyň Marsa ugradan Wiking iki apparadynyň ýanlaryna gonmasy garaşylýar. Bu apparadyň maksady Marsyň geologik gurluşyny, ýer üsti materiallarynyň düzümini, Marsyň howasyny, fiziki meýdanyny hem-de iç gurluşyny öwrenmeli we ABŞ tarapyndan soňky uçurylan apparat Perseverance boldy. Apparatlaryň hemmesi iki müň ýigrimi birinji ýylyň fewral aýyna Marsda bolmasyna garaşylýar. Ýöne üstünlikli şekilde gonup bilermi, birnäçe aýyň içinde belli bolar. Sebäbi Marsa apparatlary üstünlikli şekilde gondurmak aňsat däl. Ekranda görýäniňiz bu wagta çenli gyzyl planeta goýberilen apparatlaryň haýsysy üstünlikli gonduryldy we şowsuz bolanlary. Wideonyň başynda kosmonawtlaryň giýjek eşiginiň materiallary Marsa ugradyldy diýipdim. Hawa, gyzyl planeta Bäş tapawutly material ugradyldy. Şörlük guralynyň bularyň üstünde dürli analiz geçirmesi üçin. Bu materiallar Marsda nähili çydamlylyk görkezer, adamly gözleglerde kosmonawtlary gorap bilermi şolaryň analizlerini geçirmeli. Nasa hem-de alty ýüz müň ýyl mundan öň Marsdan aýrylan we müň ýyldan bäri Ýerde bolan meteordiň kiçi bölegini Ýene yzyna Marsa uradýar. Saýh Al Uhaýmir nol nol sekiz atly bu meteorit Şerlok guralynda ýerleşdirildi. Şerlok bu meteoridi özüniň duýur skanerlerini we gurallaryny kalibirlemek üçin ulanmaly. NASA-nyň iki müň on sekizinji ýylda Adyňyzy Marsa iberiň programmasynda bütin dünýäden gelen adamlaryň atlaryny Kiçi çipi ýerleşdirip Marsa giden apparatlar bilen uratmana başlady. Perseverance rowerinde on bir milliona ýakyn adamlaryň ady Marsa uradyldy. Nasa bu zatlary edip ýaşlaryň ünsüni kosmos ylymyna çekmek isleýär. Meselem, Perseverance hem-de Ingenuity apparatlarynyň ady okuwçylaryň arasynda geçirilen ýaryşda iň gowy iki ady saýlap goýdular. Perseverance adynyň manysy erjeňlik, ingenuity bolsa ugurtapyjylyk. Siz hem NASA-nyň geljekki missiýalarynda öz adyňyzy Marsa ugratjak bolsaňyz, aşakda salgysyn goýup geçerin. Her näme-de bolsa, uly zatlar